Haere mai rā e ngā karanga maha o ngā hau e whā, ki te taonga o tūmatau e ngā e, e takoto mai nei ki raro i tōna maunga tapu o Ariki e, piki mai, kake mai, haere mai.

I tipu au i roto, i runga i tēnei marae, ko ōku nei whakaaro e pā ana ki te karanga, he mea tērā, he mea nui tērā ki tō tātou nei hapū, ki tō tātou marae, nā te mea koia te tuatahi, te reo tuatahi ki runga i tana marae, um, a, ko, te a, ko te āhua o te kaikaranga ki au nei, he, he wairua um, o tōna, he, um, nu, um, ko tana mahi hei whakawhitiwhiti kōrero ki te, tana pae tapu, kia mōhio mai rātou, Te marae, rātou te pae tapu me tēnei, me te kai karanga, he aha, he aha, ko wai kai te whakaeke mai, um, ērā mea katoa ko tana tū, um, ko tana tū i runga i tana marae, koia te reo tuatahi, koia ngā mea e whakapāho ana ki tana, ki, ki, tana marae, ko wai kai te whakaeke mai ki runga i, to, uh, i, i, i te marae nei, i, i taua wā. Um, he reo, he reo, mea tērā he, um, he tū tino um, uaua nei,
The art of karanga, māramatanga. Whakamī your sentiments of loved ones to the marae. Acknowledge where everyone is from. Having compassion for all and having knowledge of other marae practices and traditions. Te mauri ora me ngā whakawainuitanga. My thoughts on karanga, uh, to me as a child, um, coming onto my marae e te kaha,

It's an exciting thing for me each time I come to a waharo o te iwi marae I go to I look forward to the the karanga it's a, a very spiritual moment it's a, a defining moment for me you know you, and both sides are offering respect um, it's a big task for them for the kaikaranga

Kia hipa mai ki roto o Maraenui. Kia peka koe ki roto kia puta mai ko Whitianga tērā. Kia hiki kai tua o te maunga ko Māio tērā kia haere ko Tūwhare. Kia huri mai ko Waiōrore. Ko Te Kahanui ā Tiki kia haere koe ko Kaiaio. Kia peka koe i te awa ko Pahaoa Hei pua atu ko Wairūrū Ko Pararaki Ko Kauaetangohia Whangaparaoa me Potaka Koinā te whānau a Apanui Anei, anei, anei.
Ki tōku whakaaro ko te whaikōrero he tino tikanga, tapu, nui ana hoki. Nō reira me tū te tangata ki te whaikōrero i runga i te ngākau iti. He whakaaro anō, ka puta mai te whakatauki e kī ana, mana raho ka tū te ure. Ko te tikanga o ngā kupu kōrero nei, mēnā tū ake te tāne kai te tū ia, nā te mana o tōna iwi, o tōna hapū, o tōna whānau rānei e tautoko ana i a ia. Nā reira, kia kaua te tauatangata e tū ki te kōrero i āna ake kōrero noa iho, me kōrero kē ko ngā kōrero o te rōpū, te whānau, hapū iwi rānei i poipoi, i whāngai mai i a ia. Ā, he kōrero atu, kia ā te poipoi a te tangata, kia ako i a ia ngā āhuatanga o te tū ki te whai kōrero, kia tika, kia pai i runga anō i ngā āhuatanga o te wā. ā, mēnā ka āwhinatia, ka tautokongia e te iwi, e ngā pakeke, e ngā wāhine hoki, nā wai rā, nā wai rā, ka huri kia pakari ki roto i taua mahi rā. Ā, he tikanga anō pea, Kia mātatau ki te reo i roto i taua tīpu haere, nō te mea, mēnā kāre te tangata e tino whai ngā kōrero o ngā tāngata kē ki roto i taua whitiwhitinga kōrero, e kore e taea e ia te whai kōrero. Nō reira, me pakari pai tērā āhuatanga rā. I tikanga ake ko te mātakitaki i ōna pakeke, ōna tuākana rānei, ko ngā mea ka tū ki te marae, rātou ka tū kē ki te marae. I roto i tōku oranga poto nei, kua kite i au ngā tino tōhunga o te whaikōrero. Ētahi e rite ki te kākā, arā, ka whakakatakata i te iwi, kia māmā i ngā āhuatanga i roto i ngā nekeneke o te wā. Ētahi atu kai kōrero e rite ki te kūkū, ka tūhū mārie e rātou, ā, ka tino aroha atu ki te kaupapa o te wā, o te iwi rānei, ā, ka aroha atu hoki te iwi ki a ia. Ara, ka wini ō rātou manawa. Ara anō hoki te āhuatanga o te tīwai waka, ko ērā kaikōrero ka tū, ka pekepeke haere, ā tinana, ā hinengaro hoki, otirā he momo ngā hau hoki tonu kei roto i taua āhuatanga. Nō reira, tērā hoki taua whakatauki e kī mai ana, te mea ka kōrero mō ngā momo manu o te ngahere, ā, rite tonu ko te tangata ka tū ki te marae. Hei whakakapi ake pea i tēnei kōrero paku nei, Ā, ko taua whakatauki anō, ā, mō te tangata me ako i te kāinga, kia tū pakari ki runga i te marae. Ko ngā akoranga katoa ka puta mai i roto i te whānau. Otirā, nā te wāhine te tangata ka whānau mai ki te ao mārama. Ā, me whakarongo taua tamaiti tāne ki ōna pakeke tāne, otirā ko te tīmatanga ko te oti mō te ao Māori katoa ko te wahine. Ko ia te whare tangata, ko ia hoki te piriti atu ki te ao o ngā wairua, nāna anō te whakatuwhera atu o ngā tatau ki te ao mārama nei, hai te wā ka mate atu te tangata kia hoki wairua atu ki Hawaiki ki te kāinga tūturu, mā te tangi, mā te hotuhotu wahine hoki. taua kaupapa hari ai. A, nō reira, kai te mihi, e paku whakaaro noa iho, a, ka tahi te rawe o ngā kōrere i puta i tō tātou wānanga tuatahi, a, tēnā koutou katoa.